Qadınlar arasında büyük kölemli eser yazğan yekâne neşircisız. Ne içün böyle, nasıl tüşünesiñiz? Yazıcı olmağa qıyınmı? Böyle baqsañ, ebet, mana yetmiş beş yaşını deysiz. Bizde endi bundan buyana istiqbaldan böyle bir büyük. Bahşışlar beklemek, kütmek bir parça endi yersiz. Böyle aylanıp, ister-istemez böyle vaqitlerde artıña çevirilip baqasıñ, ebet, artımızda keçken yol mahsuldarmı, biz onınen qanaatlanamızmı, bizni o yahşı qandıramı, yoqmı, er şeyden qatiy nazar o keçilgen yol. Lâkin ögümizge baqsaq, ebet, endi bunı Allah bile. Bu endi kelip, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş biz sıñırğa yaqınlaşamız demek mümkün. Ebet, er bir adam ümütnen yaşay, isteknen yaşay, özüniñ ögünde vazifeleri ola. Yazıcı güya ki, qaç yaşında olğanından qatiy nazar, bugün otura ve tüşüne, Men endiden soñ yahşı eser yazacağım. Menim yazğan eserlerim Bir parça zayıfça. Mına, endi men er şeyni añladım, er şeyni bilem, pişkinim, tüşkenim. Endi men bu, bundan soñ öyle bir güzel eser yazayım ki, ortalıqnı şaşırayım. Men bellesem, pek çoq yazıcı mına böyle bir işançnen, böyle bir ümütnen, böyle bir arzu, avesliknen. tırışa, bu da işte Allañıñ bergen bir optimistlik çizgisidir daa. Men de ulardan müstesna degilim, ularnıñ sırasındayım. İleride yapacaq işlerim özümce pek büyük. Böyle baqqanda qırımtatar qadınlarından böyle bir Resmiy olaraq Yazıcılar birligin azası olaraq birinci men oldım. Elbet, men demi aytıp keçkenim kibi, büyük eser yazmaqçın insandan büyük küç talap oluna. çıdam, sabır, cesaret, metanet, episi qoşulıp kelip bir yerge insandan pek büyük iradiy küç talap ete. Ondan soñ bizim nesil, bizim nesilde bu qadar küç Bar dep men olamayım, oldı imkânlar dep olamayım. Çünki bizim nesilim balaları, cenk balaları, olar episi hayatları hırpalandı, yaşlıqtan bayağı yürekleri yufhardı, incerdi, hastalıqlar, çeşit türlü hastalıqlar degen kibi epimizi bir qanatnımızı sındırdı demek mümkün. Biz, menim yaşdaşlarım, mına, menim yaşdaşlarım Ervin Ümerov olsun, Emil Amit olsun, Ayder Osman olsun, Safter Nagayev olsun, bizler böyle baqqanda, aqqatta epimiz böyle yarı can edik. Nasıl oldı da bu yaşlara biz yetip keldik, men bilmeyim. Eñ soñunda men qaldım. Amma bizler epimiz qastacan edik. Çünki okoplar, Cenk felâketi, sürgünlik felâketi bizim yaş balalara pek büyük tesir etedi. Men bunıñ aytqan sebebi şu ki, demek ki, bizim yazğan eserlerimiz de, icadımız da, faaliyetimiz de onıñ esasında oldı. O vaqıtlarda bizim ögümizde ükümetin bizi basqan basqısı tibinde de biz tınç oturmamaq içün, çalışmaq içün, iç olmadım tilimizni yoq etmemek içün, edebiyatımıznı bir tamam toqtatmamaq içün çalış edik ve bizim eserlerniñ esas mevzusı, özüñizge belli ki, bu emek meydanında halqımıznıñ körsetken cesürliklerini aks etmek edi. Öyle de kitedi. Ebet, romanlar çıqa edi. Mına, anda sürgünlikte olğanda da, misal içün, nemen, Yusuf Bolatnıñ Alim romanını çıqardıq, attaki tarihiy roman. Ondan Şamil Alâddinniñ Eger sevseñ romanı pek güzel bir roman edi. Ondan soñ Ruzgârdan sallanğan fenerler romanı. Ebet, o vaqıtlerde özbekler Biz Özbekistanda edik. Onıñ baş qaramanları özbekler ola bile ediler, lâkin ona baqmadan bizim halqın olarnıñ içinde nasıl alıp barğanı özüni şu romanlarda pek açıq kösterile edi. Şamil ağaya bir kere sual berdiler, Şamil, sen bizim hayatımızı köstermeysiñ, sen Kalanov, seniñ baş qaramanıñ özbek. Feruze, hirurg baş qaramanıñ üzbek, amma nemeler seniñ sekretarıñ qırımtatar qızı ya da şoförıñ qırımtatar oğlu? Şamil ağa ayttı, hayatı, qırımtatar hayatı mında öyle. Şoför. Meme sekretar, lâkin alicenap, namuslı, nümüneviy insanlar. Men qırımtatar halqınıñ esas çizgilerini körsettim olarnıñ vasıtasınen. Aqat da, şahtanıñ nasıl olacaq da direktorı qırımtatar olacaq. Onıñ yardımcısı, baş nesi, müendisi qırımtatar edi. Aqiqatmı? Aqiqat. E, yani o, ömürde olğan. Ömür, ömürde nasıl olsa, öyle. Misal içün, Yusuf Bolatnıñ romanında elli üçünci senesi anite qıyamet qoparıp kelip, Taşkentte Navayı nesinde, kolhozcılarnıñ syezdinde Köy hocalığı nesini siyesinde çıqıp doklad ete, elli üç senesi komendantın at patlatqan devrinde. Realnıymı? Yoq, yoq. İstegi, yazıcınıñ istegi, oña da bir şey aytıp bolamaysıñ. Çünki yazıcı üyle istey, üyle olğanını istey ve halqını şuna da çağıra. Mına, er alda, nasıl olsa da Halqın özüniñ hayatını köstermege tırışa. Ürepti. Siz ne vaqıt duydıñız böyle yazıcılıqqa istekni, istidatnı ve ne vaqıt yazmağa başladıñız? Nagorno aqqında aytıñız. Men, doğrusını aytqanda, Böyle atta ki, ayta, aytıp olamam, ne vaqtı men bundan meşğul olıp başladım. Menim içimde men özümi bilgen bala, endi birinci sınıflara barğanda men nasıldır bir başqa türlü, edebiyat dersine başqa türlü baqaydım. O menim canım da şu edi, Hayalım da şu edi, yaşayışım da şu edi. Kitaplar pek çoq oquy edim ve, ebet, biz köy yerinde yaşay edik o vaqıtte, köyde ogorodlar oladı, bir şey oladı, işimiz çoq oladı. Men er vaqıt kitapçığım saqlı yür edi. Saqlap, aman tekeran bir yerde bir teneffüs olğan kibi olsa, men kitapçığımı alıp, aman başlay edim oqumağa, göya ki, bir Men aşamaq istegen pek bile bir lezzetli aşımı bir yercike qoyıp kettim de, tez-tez-tez-tez şunı kiyip aşamaq keregim. Özümi üle iset edim. Demek ki, balalıqtan şu şeynen meşğul, una sarılğanım. Amma sondan, mına, mektepte oquğanda, orta mektepte oquğanda men. Dvar gazetasınıñ baş muharriri oldım. Onda özüm kiçik-kiçik levhacıqlar yaza edim. Göya bile kiçik-kiçik tenqidiy bir şeycikler yaza edim, maqalecikler yaza edim, ikâyecikler yaza edim. Böyle bir, işte, bala oyunı kibi yapıp yüredim. Soñ onuncı sınıflar, sekiz, doquz, onuncı sınıflarda oquğanda men o vaqtlerde seks, qırq altı saifeli bile debe defterler ola edi, bile özde bir santraç defter, onda men ikâyeler yazıp başladım. İkâyeler, a şimdi daa bir neme aqılımda, bir ikâyemde, men sizge sığır sattım, Degen ikâyem. Bu sığırı ola pek güzel süt bere, ne de qomşusı ala onı, yahşı baqmay da, süt ep eksile, eksile, eksile, soñ kelip ayta, Sen meni aldattıñ, dey, maña sığır sattıñ, amma, dey, sen alğandaqı süt yoqtır, dey. Soñ o da ayta, Men sizge sığır sattım, dey, süt satmadım, dey. Ne berseñiz, onı alırsız, dey. Mına bile ikâyecikler. Yazdım. Bir, eñ azına bir eki, üç defter tolu edi mende. Soñ, ebet, köyde yaşay edik, men avle bir yaşçık içine toldurdım o defterleri, oqumağa kitkende qaldırdım. Sondan, ebet, qulaqa smanlar evde de iş çoq, ne çoq, mına, bizim tavuqlarımız bar edi, biyaz, beyir tavuqlar baq edi anam. Ve o tavuqlar tatınğanlar anda, kâğıt söbedi alırlar, tavuqlar oquğanlar, epsini. Hepsini tavuqlar oquğanlar ve öyle de şu neme orta mektep oquv devirindeki icadım öyle de yekünlendi. Soñ körgeniñiz kibi mına meditsinada oldım ve naz olıp anda tüştim. Ne içün tüştim? Tesadüfen degil, elbet. Men esasen keldim Taşkentke, filologiya fakultetine berdim. Bütün dokumentlerimi ve lâkin men eki kün soñ bildim, menim dokumentlerim ağam alıp, rahmet olsun cançığına, barıp bu medtehnikuma bergen. Bergen ve soñ kelip maña ayttı, siziñ bile-bile vaqıtta imtianlarıñız bar medtehnikumda, dedi. Men şaştım. Soñ bardım medtehnikuma, üç dene, dört dene imtian berdim. Edebiyatta Birinci tarih KPSSni berdik, tarihnen berdik. Bu oca, mına, pek büyük konkurslar edi. Bir, eki, bir, eki, bir, eki, able attıra-attıraybere balalarnı. Bir, neme, podvalda imtihan beremiz. Soñ men kirdim, mına, aldın bileti, cevap berdim. Soñ bir baqtım, a sen qaydan keldiñ, dedi. Men Sırdaryadan keldim, dedim. Qayda oquy ediñ? Köy mektebinde oquy edim. Soñ soray, ocañız kim edi? Yurist edi. Yahşı, ya sen nasıl oldı da tarihın böyle güzel bilesiñ? Men deyim, men talebiyim, Bilmek kerekmi, soñ bu aldı pişler yaza-yaza bile özdi, ciddiy adam körüngende qorqasıñ, oca ebet tizleriñ qaltıray. Aldı bir tabaqam otl yazdı qoydı ba. Çıqqan soñ dedi, koridorda dedi, bala tolanda dedi, talim, episine körset dedi. Çıqtım men de kösterdim, mına dedim, oca bile-bile ayttı dedim. Özümde ödür-qıyamet ağlayım. Elem etti maña. Ya men yahşı verecek ekenim de imtianları, neçün iinstuta barmadım? Em ağlayım, em kösterem. Ağam rast keldi qarşıma. Ne ağlaysıñ, yıqıldıñmı? dedi. Yoq, beş aldım. List bar da elimde. Ya ne ağlaysıñ? Elem etti. Ya men iinstuta kirecek edim de. Qardaşım, soñ añlatırım, dedi. Sebebini dedi. Soñra soñ edebiyat dersine kirdik. Edebiyatta men, men şol toqtatmanıñ çaresi olmadı. Ocapçe, o da beş qoy berdi. Diycegim, medtehnikuma kirdim, amma göñlüm iç te, ona mıtlaq menim içün bir yabancı şey degil edi. Çünki men bala ekende, ne olsa da men medinstitutqa kirecem, men hirurg olacağım, diy edim. Hirurg olmaq kerek edi maña. Ana, men tehnikomnen iç de tüşünmegen edim, çünki onuncı sınıfnı böyle bir ateşli bitirgen bala, mına saña barıp tehnikoma kirdim. İç de menim içün tasavur etilecek şey degil edi. Diycegim, bitirdim, bitirdim, güzel bitirdim ve sondan şu bitirgen vaqıtte bildim, menim anam hasta eken, rak hastalıq eken. Ve men anamnı eki-üç yıl şu baqtım. İstegen ilâcını, istegen şeyni, er şey menim içün edi. Demek, ağañız bunı bilip. Ağam bilgen eken. Anama erte qoyğanlar diagnoz ve bilgen eken, onıñ içün meni anda alıp barıp qoyğan eken. Bütün ömrümde, bütün hayatımda pek memnün oldım ağama Ve bu meditsina sahasında oquğanım içün. Çünki anamı nasıl baqmaq kerek olsa, öyle de baqmağa mende imkâniyet. Eger, madam ki, insan bir şeyge areket etse, öz nögüne maqsat qoysa, istegi olsa, oña nisbeten ıntılıp tursa, tırışıp tursa, onı episi bir keç olmay eken. O şeyni mıtlaqa Ömürge keçir eken. Men de öyle olıp çıqtı. Ebet, üç yıl başqa soqaqlarda, hayatnıñ başqa soqaqlarında aylanıp yürdim, lâkin o soqaqlarda aylanıp yürgenime men peşman olmadım. Çünki eñ bir aziz insannı, özümiñ anamı baqmağa mende imkânlar oldı. Vaqtında baqmağa, vaqtında ilâclar bermege, vaqtında ukollar yapmağa, er şey menim elimden kele edi. Demek ki, şu üç yıllıq hayatım menim içün böyle ıncınıv degil de, böyle memnuniyetliknen añğan devrim. Bizim qorantamız anay içün böyle fanatikler edik. Anam pek sevedik. Er kes içün ana muqaddes, er kes içün qıymetli, lâkin bizim qorantamız içün ana ayrıca bir, başqa türlü baqa edik biz onı. Yigirmi yaşına, yigirmi eki yaşına ağam kele de, institutda soñki kurslerinde oqup, sağınıp, köterip ala da anam quçağına, aylandıra da, aylandıra da, Anaçığım, men pek sağındım sizi, Siziñ qoquñızı sağındım, nefesiñizi sağındım, ana, dep, öyle bile delicesine sevedik anamızı. Onıñ içün de men o yıllarnıñ, o yıllar içün bir vaqıt yanmadım da, aksine, er vaqıt hoşnutlıqnen hatırlay edim. Mına yazğan eserlerden nasıl eserni siz çoqça begenesiñiz? Ebet, mana, eser de insan balası kibi. Bir balañ uzun boylu ola, bir balañ alçaqçı ola, bir balañ dülber ola, bir balañ azçıq ortaca ola. Demek ki, şu ana-baba içün balası naz olsa, men bellesem, icadkâr içün de onıñ eserleri öyle. Bazı bir eserleri bir parça boşçadır, bazı bir eserleri yüksektir, bazı bir eserlerini oquğanda qanıp-qanıp oquydır, özümi, bütün isteklerimi verip oldım deydir. Ebet, onıñ içün men de mına bu eserim menim içün nümüneviy eser, mına bu eser zayıf dep olamayım. Episi özüniñ devirine, özüniñ vazifesini eda etken eserler. Misal içün, Ömürlik yanımdasıñ eserini men bizde edebiyatta şu vaqıtgece bütün körsetilgen esas baş qahramanlar körsetilse, bu ticaret sahasında çalışqan adamlar olsa, mıtlaqa olar böyle bir müsbet degil de, aksine kösteriledi. Olar ya böyle Neler aldap, halqnı aldamağa tırışqan adamlar, ya da aferistler, ya da avle bir şeyler etip kösteriledi. Lâkin men birinci kere şu Ömürlik yanımdasıñ nesinde, povestimde kösterdim, Malşınas.